gwitũ ũrĩa tũreretwo no nginya ũkome thaa mũgwanja na nĩkĩo ona tũkũrĩte wega tondũ mwana ũrĩa ũkomaga mũno no ũkũraga wega nĩguo eke ngwĩre kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akome mũndũ akomaga thaa mũgwanja kũringana na kĩrĩa arĩa tarĩu ndũngĩrĩa tarĩu ũguo tũ- tũrĩaga gwitũ rĩ ndũngĩrĩa ta rĩu gwitũ ndũngĩrĩa bacon tuge for example nĩ nĩ one for ti no gate nĩyo twarĩa ranji tondũ tũti- nĩ for example ũcoke ũrĩe na chilled chicken ũcoke atĩ rĩu ningĩ umĩre ũmĩtubatubie haha taya ndĩndiĩ kana nĩũrona hau rĩu gwitũ mũndũ nĩeragwo after tondũ rĩu twaragĩria na gĩthũngũ

Please now, for the sake of this, eh, ya guturanira andu othe me hamwe na ndi- andu mundu akaigua ta ngurario. For the sake of now human being. Riu gwitu nwe ni kinyo cio ndaringika. Na no ya gikuyu mamenyire ucio uria urugagwo. No ya gikuyu mendete kila kindu kia gikuyu no nginya gikirwo thubu. Rĩu cũrũ wa discoverwo mũgĩkũyũ akĩgeria gwĩkĩra ngima kĩ thubu rĩu mũgĩkũyũ agĩkĩra ngima thubu nĩguo amenyire "Oh, ũguo no ũtuĩke njĩke atĩa nywe nao eh Na ũguo nĩ ma yanko arandirikania ndirikane nĩ tũnyuaga juice thaa tũnyuaga juice thaa kenda rĩu anjĩra it's some minutes to to juice atĩ korwo ndĩ nao ngari-inĩ nĩ ngũkuĩte nĩa nĩ handũ heherio you know na and we are not proud tau niĩ ũtarĩ ũguo mwanake ũcio ũkũinaga haha ũguo ekũinaga niĩ tarĩu ingĩina for that long no i- in fact ingĩtĩmĩra i think handũ nia ingĩtĩmĩra nĩ india gũcocorwo kĩ gũcocorwo gũkũ and you know it's like 4 million gũcocorwo gũkũ yes rĩu tarĩu for now ana tarĩu nderwo nderwo njarie njũke njarie tarĩu nderwo njũke njarie for me to exercise nĩgetha irio icio citigakĩre in the body Ii, nĩguo we Eh? tau nĩndĩramenya inyuĩ ũguo mũraina nĩgetha ngima brown na pork ĩthĩo nĩnjũĩ nĩnjũĩ rĩu nĩ ngima mũrenda tondũ tondũ ũngĩthi- ũngĩthiĩ kibanda mũndũ irio ciake cibangagwo ta kanyũmba karakwo haha nĩ pork gatagatĩ nĩ tũ- nĩ pizza pizza ĩtwarane na pork cingĩrũa kũu nginya ũrĩre we koreja mũndũ aturagwo nĩ nda nĩkĩ ũngĩkaigua nĩ aturwo nĩ nda he indo ici ireka atĩa itaraiguana tondũ wa- haha bangagwo pork haha ngima brown

nĩ hĩndĩ irarika irekindĩra nona ũrĩa irekindĩra wathiĩ handũ hathikĩtwo mũndũ agacoka mũndũ ũcio akanina mĩeri ĩrĩ ithatũ kũrĩ gabutha twairigagĩra maya nko na mũthee wakwa ĩ niĩ hau nĩho ndamenyire baba ũrĩa ũnjiarĩte kũngiumĩra hai hai ndangĩtũteithia mũciĩ ũcio twairigaga gaburi ka mama Rĩu mama nĩ akinyĩte hĩndĩ ya kaburi gake, irima rĩhoboke, ithandũkũ rĩhoboke nĩ getha tĩri wĩkindĩ, na nĩ gaburi twakaga hau ga kũhũrĩra mbita ũguo. Eh. Mũtirĩ muona gekindĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa rĩu baba arorete wega gakagamba hu na gakĩingĩra na thĩiniĩ eh, baba njũragĩria toku wĩrie ũti ũru mababa ũkarĩ tĩri wekindĩra Eh. mama guo nguona teciri ũndũ ũngĩ nĩ athuri atene matiendaga gũtua he kaũndũ koru kamahanĩkĩra Kaindi mũthee wakwa agwĩte kuma nyũmba igũrũ akĩhũrĩra mabati na niĩ ndĩrona nĩ kũgwagwa agwa ũraikarire thĩ rĩ ndaronete ta he mũndũ ehũgũra akĩnyona na akĩona nĩ ndĩrona ũrĩa agwa akĩnjũria mũriũ no ũhote kũrũga ũguo na niĩ ndĩrona nĩ kũringweka atĩa hĩndĩ ĩyo aringĩtwo ngĩmũria hey ii nginya baba ikogu ngurwa ningwo guo ri kendie kuona ndaruga wega akinjira nande tuici kinya hau nyuko ndakamenye matiendaga kumenyo basi riu twi guku tondu maono Runs limited ni matureire guku ni waya na ũngĩenda namba yao na mũrũgamĩrĩri wao mũnene eha ũrĩa ugaga mĩgũnda ndĩthiraga Nĩ goro ĩgĩaga. Nĩ tuge agucagia. Na initially, hĩndĩ ĩno ĩngĩ na gũkũ nja ndagucagia ũguo. Ndimenyaga kana hĩndĩ ĩyo arekondaga kanyamũ kau nĩ studio yarĩ na heho. Rĩu andũ aya nĩ maragwĩtĩra Ng'arua Heights. Wee ũratwĩrorera, andũ me kũrĩa diaspora. Tondũ rĩu nĩ twĩ live kũrĩa. Kũrĩa, twĩ live. You know, it's like we are, nĩkĩo mũiguaga ngĩmwĩra I'm on air.

ya matara magĩthiĩ mak- arĩ kanda- arĩ kanda yarĩ hau yacũngĩte yacũngĩte ũguo na nĩ arĩ ndĩu kana ici cikagoreka ũrebi wega rĩu na harĩ irĩtu ma- madiscussanaga hau atĩ ciko

Rĩu agĩthiĩ agĩturagwo nĩ nda thibitarĩ, kĩra ndagĩtarĩ, unajua mi naumwa na tumbo doki, imagine ndagĩtarĩ nĩ ayakũrũ, nona ayakũrũ matũmagwo mũndũ akoneka nĩ akũrĩra Kenyatta, akonwo atwarwo dispensary hakuhĩ na mũciĩ akuhĩrĩrie gwake. Rĩu akĩmũria "Eh,

Na atĩrĩrĩ, nĩndanyua cũrũ. Ũngiugire ũguo nĩngĩgũteithĩtie, tondũ nĩnjũĩ nĩguo mũrokagĩra kwanyu. Ndananyua tene. Wona woka wathiĩ na gathĩna, wee uga ũrĩa kaha, kahana. Bas. Itanamba gwĩta, nĩndamenya haha ndĩrona twĩna mũini, na nĩndamenya Kajei, Kajei e around, nĩguo? Twambe tũ, ũyũ athire kũ, ũyũ, ũyũ wĩna macini? DJJ? Nyoni ni mchene. Lũ. siũnakamiza ũnaisia round rĩu we okorwo wĩ mũini su nĩ wĩinĩte eko su su nĩ ngũmuonete ha kathire ningĩ ona ga seven karĩ o haha nake no arĩ ũka haha Eh, aini arĩa twĩ nao rĩ moke haha ndĩmamenye maneane nyĩmbo ciao haha maneana nyĩmbo ciao haha rĩ tũhutĩrio nyĩmbo baũrũ nĩ ũkũina